Il-ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 9, versi minn 27 sa 31. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien għaddej minn hemm, Marru warajh żewġ għomja, jgħajtu u jgħidu, Bin David, ħenn għalina! Meta mbagħad daħal id-dar, l-għomja resqu lejh u Ġesù qalilhom, Temmnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu, Iva, Mulej. Imbagħad, messilhom għajnejhom u qal, Mela ħa jsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesù widdibhom bis-sħiħ u qalilhom, Qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu

Ġesù ipoġġi mistoqsija lit-tallaba għomja, Xi triduni nagħmlilkom? Ġesù jrid jgħaddihom minn prova biex iħeġġeġ il-ħerqa u l-fiduċja tagħhom fil-qawwa tiegħu. Il-fidi tagħhom kibret hekk kif huma wieġbu għall-kelma ta' Ġesù bit-tama u bil-kunfidenza. Ġesù thom lura d-dawl kemm dak fiżiku kif ukoll dak spiritwali għar-realtà tas-Saltna tiegħu. Il-fidi tiftħilna triq biex naraw il-qawwa tas-Saltna ta' Alla u biex f'ħajjitna nesperjenzaw il-preżenza tiegħu li tfejjaqna. Il-kelma ħniena letteralment tfisser sogħba tal-qalb. Imma l-ħniena hi aktar milli wieħed iħoss jew jisgħob bih għall-qagħda ħażina li jkun fiha ħaddieħor. Il-ħniena tmur lil hemm mis-sogħba, li tneħħi s-sofferenza. Persuna ħanina taqsam fil-qagħda imwegħra u sofferenti ta' ħaddieħor, daqslikieku kienet tagħha stess. F'Ġesù naraw il-milja tal-ħniena ta' Alla u l-qawwa tas-saltna tiegħu. Qawwa li ssalvana mill-mewt u d-distruzzjoni, li taħfer id-dnubiet u li tgħolli it-toqol tal-ħtija, u li tfejjaq in-nuqqas ta' saħħa u teħles lill-oppressi. Ġesù qatt ma jirrifjuta li jġib il-ħniena ta' Alla lil dawk li l-aktar ifittxuha bil-ħerqa. kif nistgħu infittxu u naqalaw il-ħniena ta' Alla. Alla jagħti ħniena lil dawk ta' qalb umli, dawk li jarfu il-bżonn tagħhom ta' Alla u l-ħniena tiegħu. kif ukoll tal-qawwa tal-fejqan. Il-fidi hi don li Alla jagħtina bla ħlas biex tgħinna nagħrfu lil Alla b'mod persunali, biex nifhmu l-verità tiegħu u biex ngħixu fil-qawwa ta' mħabbtu. Biex il-fidi tkun effettiva, trid tkun magħquda mal-fiduċja u l-ubbidjenza, sottomissjoni attiva lejn Alla u r-rieda soda li tagħmel dak kollu li hu jikkmandana. Int tagħraf il-bżonn għal Alla, għall-grazzja tiegħu li tfejqek? U tfittex lil Ġesù bl-istess mod kif fittxewh it-tallaba għomja? bil-persistenza tal-fidi u fiduċja fit-tjieba u l-ħniena tiegħu. Mulej, għenni nersaq lejk b'kunfidenza u fiduċja fil-qawwa u l-ħnina tiegħek li ssalvani. Għażiża Marija, Omm il-ħniena, itlob għalija biex inħalli 'l Ibnek jeħlisni mid-dubji u n-nuqqas ta' twemmin, ħalli nersaq lejh b'kunfidenza u nitlob b'insistenza u bil-fidi li jrid jara fija. Għinni ma, biex miegħek, b'mod speċjali bit-talba tar-Rużarju, it-talba li fiha nimmedita l-misteri tal-Vanġelju, Nitlob biex is-Saltna ta' Alla sseħħ f'ħajti, f'ta' madwari, u anki biex nintrabat dejjem mar-rieda mqaddsa tiegħu, bl-istess mod kif għamilt inti. Grazzi, Ma. Grazzi, Ġesù. Amen.